Nih ada-ada pasukan Troy lih nang mangirimi, banyak di grup kulihat nang kaya itu tuh. Ih awalnya pimpinannya bagus kaya itu nah pakaiannya, tiba-tiba kadada pakaian, kadada kain sehelai pun yang melekat di tubuhnya. Kada kawa kutayakan di sini, mun katuju ti katuju ai. Hah di prank pulang nih bangsat masuk kantor nih coba mengirim video tuh yang yang yang lucu atau kada yang bungas yang yang hot kada nang amun ah ah ngini. Kaapa dahiakan pang bubuhan lakian to pilih balo haja nyata sudah dari pada bujang rasa balo hidup balo balo semakin di depan naikan harga jujuran balo balo kadada matinya balo tu pang Hili, kita kawan ai coba perhatikanlah kenapa uh, budayanya apabila uh, balu tuh lebih murah jujurannya daripada yang bujang. Padahal kalau segi pengalaman kawan apa pengalaman yang balu. Eh, eh bubuhan kan pasti pengalaman nang ini terus nah. Kada cuma itu kawan di dapurnya lebih berpengalaman ya kalau leh. Nya suah memasakan gasan lakian sudah. Tapi itu pang sudah kawan ai budayanya di banua kita ni. Iih bawanang bujang lebih mahal jujurannya daripada yang balu. Meskipun dari segi pengalamannya lebih berpengalaman balu. Mungkin karena lubangnya kalo lah. Iih tasempit kaitu nah yang bujang iih.
Oh my lih bubuhan banjar nih. Iih katahuan dari pandirnya tadi kenapa kada bumerang haja. Ayu ha. Bubuhanmu situ. Panjang umur murah rejeki. Buhan ikam di grup tu bisa lah jangan abot! Bungul banar! Jangan abot bungul! Santai santai.
Iih bubuhan ikam ni pasar basalah di grup tu lah. Iih bagi bubuhanmu yang ada beisi grup WA Apabila kada tapi ada yang komen bubuhan mu hamuk. Tapi misalnya grup tu ribut banar bubuhan mu hamuk jua jadi nang kaya apa. Hiih, kada usah umpat grup mun kaitu. Hiih, grup tu kawan ai tempat kita untuk mendemokrasikan diri haan. Iya kalo? Hiih, kita harus bisa beradaptasi dengan tingkah laku urang. Nang kaya apa kah urang tu? Ayu ha inya. Saurang kada. Hiih, santai aja bubuhan mu nah, baku tampari. Akai. Akai. Susah. Aduh, hai. Anjir, aku hendak juga baru Gak kawa ini burit bakumang ini. Ih, adanya burit bagus han, saurang burit nang uh, apa belai-lain warna, ada nang putih, ada nang hirang han. Ih, sampai ke burit bapanau.

Setuju kada kawan bubuhan bu lawan kata kata ngini hii tapi kawan ai setiap perjuangan itu kada pernah kawan ai mengkhianati hasilnya hii perjuangan kita sungguh sungguh hasilnya pun pa bagus haja kaitu nah hii jadi bubuhan mu jangan pernah untuk berhenti berjuang misalnya handak mandapatakan bibinian yang bungas nih hii berjuang cuman berjuang jangan berjuang mandapatakannya berjuang untuk memperbaiki diri saurang nih han. Bang pian nih harat banar pandir lih. Seledril tadi han, muyak banar aku. Pasti dah bubuhanmu manangguh bang pian nih seledril kalo. Ih ku salajur akan ja, meskipun memang bujur.
Aku handak kawin, tapi aku kada baduit. Waahhhh gila. Nah han. Hah.

Kalu pina tajeret ilatnya ya kalo iih security ha nyamannya nyambat pelan pelan ja nyambat tuh jangan apa serikiti kaya tadi iha situ celidril kalo. Ulun lagi di palaminan nah ayo bang ulun janda anak satu nah kabilah di bawa ka palaminan jua handak jua batatai nah nah nah uma. Ma ai lih ayuh acil ai. Ulun doakan pian mudahan anu apa ngarannya lakas dapat laki itu nang sesuai ja lawan harapan pian nang kada lagi maninggalakan pian jua ya kalo yang setia kaitu nah menerima apa adanya itu yang kita cari kawan ai pasangan hidup tu bubuhanmu jangan handak ui bang yang glowing bang yang glowing cuman nya bisa kada menghargaimu Heeh. Inya kawa nai dua laki bini ni pina tentang kenyamanan hidup ke depan tahu lah. Kada yang saat ini haja. Saat ini mungkin inya masih bisa nerima mu. Kaina pang kaya apa misalnya ikam udah sakit. Nah itu tuh. Tambahi lagi.

Siap siap Agus. Hm, aku kawan ai, laju pada trak bukah mun tatamu nang kaini nih. Iih, ikam bayangkan tatamu misalnya di tatangah jalan, padang sunyi, selesai ikam burit baluas, asli. Hiih.
Hari ini ulun macit pulang. Nah, imbah begadung pulang Kantri hujan tarus. Ayam lagi belum nang, kada ada kuluman lagi. Bagi yang bebisik, lancar.
Datang hari beantri. Habis nasi serantang dua rentang. Lince behabis. Mangai pian kakaruan begawi lah. Jangan aur nama DJ aja. Hehe mudahan panjang umur sehat selalu mangai nang ada di video tadi. Berejeki jua ya kalo cari hananak bini. Ini kata-kata nah. Kayapa handak glowing handuk bakas burit ja sapukan ka muha. Itu kebiasaan kita kawan ai. Aku yakin bubuhanmu meskipun kada sebertaan tapi kebanyakan bubuhan kita ni seanduk tu seikung urang seikung tu pang. Bahkan ada yang seikung urang, eh apa sebuting anduk baupan inya. Ih bedua yang memakai kada tahu kada bakas burit. Iih, makanya muha kita ni kada tapinang kaya Korea. Iih, batual-tual karna ya manyapuakan nang burit ya ka muha jua. Haduh ai han, handak payu nang kaitu tuh. Kada kawa kawan ai.
Sudah mulai sampurna tapi kembali ke naksan. Huh, padih. Kada papa sanak ai, handak rukunya naksan kah. Yang penting tu apa, cangkal bagawi gasan bini perawatan, asek.
Naksan habis. Nah am. Heran ai anai mun naksan habis tu kawan ai. Jadi kita berukun dulu. Nah aku rukun naksan jua yat. Ekonomis banar ya kalo. Hii, aku ni kawan ai kada handak nang pencitraan lawan bubuhanmu. Hii aku kada supan kada mengakui bahwa aku ni rukun naksan. Bubuhanmu kan harat-harat rukun ai sampurna. Wih sampurna banyak baduit bang. Atau surya bang, ruko tukang bang kami harat bang ai, kami bang ai kada kaya pian bang ai ruko naksan pada pian youtuber bang ai, ni kawan ai nyaman ai jua iih, sama sama pada nyaman murah pulang harganya an, prumsi tarus banaik kena harganya ni hiih. Oshit.

terhadap Tuhan jua ya kalo jadi cinta tuh maknanya luas kalo memang ke spesifik ke bibinian ya mungkin nih kaini nih jadinya apalagi pasukan troy iih kada kawa kada bila bepacaran tuh iih cuba jangan lagi lah bubuhan mu nang tapi bekakalakuan bila bepacaran tuh bepacaran becitingan aja jangan betamuan nah gawian betianan nak urang ikam betuhuk salah

Tapi jua bibinian kada salah kada manilai lalakian tu nang mendingnya fuckboy tu. Karena memang kebanyakan lalakian tu fuckboy. Hii, aku jujur ja kawan ai, di banua kita ni baambur fuckboy. Kada madai kada jua lawan muha. Hii, jakat ai bungas bangat jua. Bebaya mayu jua handak jadi fuckboy. Asek. Oh my acil sayur heh. Ini, ini maulah kita apa? Modelnya tu katuju ka pasar kawan ai, tapi kita ulangi nah. Asek. Hantiah, rabah waluh tutu. Nah nih ngapa jua nah.

Nya kanal yang namanya kamu uma ai ni bucinnya jua jangan kaitu nah slow aja patah hati ya patah hati iih satumat aja jangan handak marubah sikapmu santai slow kaya pian bisa jua bang kaitu iya memang kawan ai aku kada bisa kada jua cuman barusaha ya kalo. Lidril. Sok sokan handak berumah tangga tapi kada bisa bahasa tetangga Pasti kada kawa bujurannya Urang mana lakiannya Napa gawiannya Sudah pns kah kada. Iya iya bujur banar di kampung kampung kita tuh bila misalnya ada apa habar anak anak kawin tuh Pasti bubuhan kampung tu betakunan, ai urang mana jar, apa berapa jujuran jar, kenapa ger nang penting banar bagi bubuhan anu tu bubuhanmu tu harus tahu nang kaya itu tuh, hiih masalah jujuran itu terserah urang ai kawan yang penting acaranya ada, hiih sukur jua baacara dan ikam pabila jua kawin, hiih jangan katuju mengomentari urang aja.

kan tambahi lagi ya kalau ini bertambah pajangan kita tambahi lagi sebutin kawan nah channel ini 100 ribu makanya kan subscribe subscribe dulu nah bagi yang belum ih kapahnya aku mau ngumpulkan subscriber di channel ini nang semalam di situ nyamannya di sini ngalih bener kenapa bang bubuhan mau pemilih bener sama aja orangnya juga